Bo bienestar ta con e ta nos prioridad. Mira aki, un saludo cordial pa bo di unda parti cu bo ta sintonisando nos. Paso bo mesa, djaweps ta momento pa ami cu bo. Si, ami cu bo tin un cita caminda nos ta comparti temanan ku ta kontribuí na kalidat di bida. I klaru, danki na nos patrosinadónan ku ta hasi esaki posibel i danki tambe na Garnet NV. ku ta hasi posibel ku bo por wak e edishon aki bèk riba nos wèpsait djis pa bo sa. E tema ku nos ta ban trata awe ta Sickle Cell. By the way, Un sudo cordial pa abo cu a duna mi e tema aki paso abo sa ken bo ta. Danki pa e sugerencia. Esaki ta un tema, manera Yama a menciona, nos a haña sugerencia pa haci esaki, e persona a puntra mi, Renisca ki dia bo ta trece e tema di sickle cell? Berdad, sickle cell ta algo ku t'ei den nos poblashon, pero no ta algu ku ta bini dilanti. De paso, e studio ta mustra aki na na un averahe entre shete pa ocho miyon persona mundialmente tin e problema di sickle cell kual ta algu sumamente doloroso. Kiko ta sickle cell? Kon bi bakuné? Ta algu ku bo por prevení? Sa ki nos ta ban trata awe. Y mi kier recorda bo, si bo no a subscribe riba nos canal di YouTube, corda subscribe pa ora cu nos pone edicionnan bek, bo ta haya e notificacion. Di asunto corda share, comparti. Nos a ban mester di nos vers, bo ta haya esaki den Salmo capitulo Shin cuarenta i sinku versiculo diesocho, Lesando for di e version Bijbel Santu cu ta bisa, Señor ta cerca esnan cu ta sclama na dje, cerca di tur esnan cu ta sclama na dje den berdad. Bo a scucha ke ke vers aki ta bisa bo? Si bo ta bezig ta sclamando na Dios pa e circunstancia cu bo ta pasando aden, den ki Aria di bo bida, e por ta trabou, e por ta skol, e por ta den famia, e por ta ku yu, pues den ki aria ku bo ta bezig ta sklamando na dje, Dios ta bisanda bo ku e ta serka bo. Dios ta muchu mas interesá den bo bienestar ku abo por imaginá. Tin biano e sirkunstansha ku bo ta pasando dor di dje, bo enfoke ta asina profundo riba dje ku bo ta. perde bista for di e Dios ku ta bisando bo ku tende mi ta ku bo. Duna mi e doló ei, paso ami por karg'é pa bo. Den mi bo tin pas, den mi bo tin goso, den mi bo tin sosiegu. Dios ke pa bo tin kalidat di bida apesar di e difikultat, paso bo bendishon No ta mará na bo sirkunstansha, e ta mará den dje. Esaki ta e palabranan ku mi ke laga atras, i nos ta bai un kòrte komersial, i ora ku nos bini bèk, nos ta kontinuá ku nos tema, Seka sèl, kiko e ta? Nos ta bai bèk un chis, chis pa bo sa.

Bo mai, mi a yama pa wak si mai por splika mi kon pa kushiná lasaña. Ai mi dushi, kushiná lasaña ta un kos fásil. Mi ta wak un hende pa bai mangusá wak e produktonan pa mi e ora ei mi mes ta kushiné. Ey, pero. Layo, bo tene ke ku mai di ei? Tio, ban hasi liyé pa nos mes kumpra e produktonan na mangusá. Paso ganga kai aki, lasaña, tio. Yama mira akaba no ke ku mi ta bin regalá pida lasaña! Haa ke men djista pe kuke shi na final? Sí, sí, anto nos ta mand'é for nu fásil, fásil. Wow! Tio, kòrda ku ta ami a kana kumpra tur e kosnan ki tin mango sa. Ki mende piti mas grandi di lasaña ta pa mi. Pero dai ta mi ideia. Danki mai, mama lo keda hopi kontento ku e lasaña. Lasaña? Haa, bo sa ta muchu trit trit. P'esei bo sa blese. Haa haa ei! Zero Below Curaçao, situá na Huguenotsweg schuin tegenover di entrada di Acoya Resort. For di ice cream rolls di bo sabor favorito te ke su mas autentico. Bin saborea nos bubble waffle of Watches ice cream. Tambe nos por converti bo evento den un experiencia unico cu live ice cream rolls making of bo por organise cerca nos. Tuma contacto cu nos na seis ocho siete, dies cuarenta y siete.

Sickle cell, un averahe conforme studio entre shete pa ocho miyon persona mundialmente tin problema cu sickle cell. Kico ta sickle cell? Claro, ora cu bo tin e problema aki e ta trece pare dificultadnan farfelu pa cu bo salud. Sigur e ta afecta bo calidad di bida. Sin embargo, Tin forma pa trat'é. Anto pa trat'é tema aki mi tin huntu ku mi Dòkter Mejias di Advent Hospital. Promé ku mi introdusí Dòkter Mejias mi ke bisa'bo bo ke tin un bon kuminda balansá bo tin ku bai na e kafetaria di Advent Hospital. Mira aki nan tin un pari pan dushi tambe no masha dushi mes. Dus un kuminda vegetal of vegan. Bon balansa dessertnan dushi saludabel bo tin cu bay na Advent Hospital. Y claro, awe Advent Hospital ta hunto cu nos pa educa y sigui concientisa pa contribui na calidad di bida. Y Dokter Mejias ta di Advent Hospital. Dokter Mejias, danki pa ta cu nos un bia mas den nos programa Djis pa bo sa. Danki pa e invitashon, semper ta un plaser bin kombersá un ratiku ku bo. Anto mi ta haña interesante e pregunta di bo públiko pa nos trata i pues mi santi di mi ta sinti'mi hopi kontentu te por yuda e komunidat komprendé un tiki e malesa i si nos por prevení semper ta bon. Yes. Dòkter a menshoná un kos awor ei ku mi ke highlight, bèrdat, Busé Casal ta mita kòrda ta un tema ku hopi petishon a bin dilanti pa kuné en kuanto Reniska ki dia bo ta bini ku e tema Sé Casal bini ku e tema ei paso ya e ta un tema ku hopi hende no ta papia di dje pero e ta relevante pa papia di dje pasobra tin hende ku ta pasando e problema aki pero nos a ku maneha. Pero promé ku nos ta dea tempu so kasi manera ta dea tempu a kaba pa un hende ku no konosé Dòkter Mejias. Ken ta Dòkter Mejias? Mi ta internista di Advent Hospital. Mi ta ehersiendo e medisina interna fo'i binti i seis aña pasá i mi ta na Kòrsou fo'i dies kuater aña kaba. Ahi e Kòrsou bo ta? Ta, si. Advent ta mi kas, p'esei semper mi ta bisa si, por supuesto ke si. Y pues nos ta den e tratamiento di malesa cronico principalmente y di e cuido di e hende grandi. Ok, great. Mas cu bintiseis aña di experiencia. Wow! Pero dokter, bo tin un trayectoria amplio. Hopi cos nos a mira den bintiseis aña, realmente si. Yuri dokter, bati nos tema. Kico ta sickle cell? Serka se ta un malesa heredá kaminda bo tin un defekto den e formashon di e HP, di e hemoglobina. Hemoglobina ta un molékula, ta un pida chikito di bo sangre ke ta enkargá di transportá e surestof pa e diferentenan órganonan. Entonces e ta cumple un funcion hopi importante. Siempre que mi ta explica e pashent con e sangre ta wordo forma mi ta trata di hacer den un manera um simple y mi ta bisa siempre den bo sanger bo tin tres tipo di trahador, bo tin e trahador que ta proveedor esun supermarket que ta duna bo cuminda pa e diferente tegido que ta e celula cora Bo tin e trahador ke ta polis ku su diferente divishon di polis ke ta e selulanan blanku ke ta defendé bo kurpa i bo tin e konstruktore bilding ke ta esun ke ta tapa buraku tapa aki tapa ayá pa evitá e sangre basha o e sangre plama den diferente kaminda. Entonse awor aki nos ta nos ke enfoká prinsipalmente den e funshon di e selula korá ke ta esun ke ta bin ku e defekto ke ta produsí e sirkesel. Mi ta kere pa nos pa e nos públiko por komprendé bon kon e sirkesel ta traha o kon e ta afektá bo kurpa. Nos mester komprendé kon e funshon normal di bo sanger ta. E sangernan ta produsí den bo wesonan, e wesonan paden tin un kos ke ta produsí e sanger i un biaha ke e sangre a wòrdu produsí e sélulanan madurá tanto de e gruponan di.

Y ahi e ta haña su malesa. Ahi e ta haña su defecto. Y ora e celula core a cumple su mision completo, cien beinte dia, o den caso de sickle cell e ta daña, nos tin un clico den nos curpa ke ta e melt. Y e melt, e melt, e baso. E mèlt e ta kome tur e sélulanan ke no ta funshoná. Su funshon e ta kome e sélulanan ku ora ke ta malu, kome e sélula de sangre ke ta malu, kome e sélula ke nan ta bin atípiko, tambe ta kome algun tipo de vírus, pero e ta limpia konstantemente E sangre pa e sangre keda bon purifiká i nos no ta usando kos ke e no ta sirbi. Pa bo no akumulá ni sélulanan malu, ni toksina, ni niun potochi den bo sangre ke e no ta bai permití e bon funsionamentu. Entonces, normalmente ese ta e trabou di e sangre. Ara bien, ora nos tin e serkesèl, serkesèl e HB normal den nos tur ta A i den serkesèl e ta S. E ta con kwe? Es, un S den S. Den e habé de cerca cel, e ADN e tin un cambio. Esei nos ta bai mustr'é den e den e pantaya pa bosan comprendé mas o menos con ta. Mi ta papiando de cos minimo. E ta un cambio tan chikito pero ta duna un expresion tan importante ke ora e habé es

E sélula se deforma i e ta bira manera un media luna, un blachi. I ademas esei e ta bira pegá, e ta pega fásil, e no ta fleksible. I ke ta pasa? E ta pegá den e adernan i ta komensá tap'é. I no ta laga ni e mes ta kumpli su funshon, ni ta laga otro sélula ke ta bon kumpli su funshon. Entonces bo ta comensa haya obstruccion den e paso di e sanger. Ay e melk tin cu drenta y tuma e tur bin saca, saca, saca, saca, anto e ta kibre y un bia ke ta kibre e celula, e celula ta comensa produci hel, e ictericia, e color de bilirubin y pesey e hende ke tin anemia falciforme generalmente nan tin su wowo hel Pasobra su célula cora e ta destrui mucho lie y e igra no tin tempo di saque e hel di su pulpa. E hel cu dokter ta papia di djei, nos por bisa que si ta hal? No. Hal ta locual ta acumula den bo halblaas pa e digestión. oke. E helta lo cual ta produci si Ranis ka yega ta dal un dalmento den bo cuerpo. Abo no ta mira con e cos prome ta cora. Despues ta bira lila. Despues ta bira hel, berde. Despues ta bira hel. Eso es la descomposicion ke men manera e degradacion di e celula cora. Ke e ta degrada, hemoglobina, hemoglobina desoxigenada, Biliverdina, bilirrubina. I e higra ta kolektá e bilirrubina pa sak'é p'esei nos kolor di e pupu i e kolor di e pishi tin un kolor hel. Pasobra e tin pigmento ke e higra a sak'é. Anto si ta biliburí. Bilirrubin, si. Mi ta rekorda ku. Ese ta esun ke ta duna e hende ke tin hepatitis no por prosesá e bilirrubina p'esei su wowo ta bira hel. E ta laga mi kòrda un kantika ku bo ta skucha, ta kòrda ka tin ke e bilirubina ta subi. Mester e la bilirubina, si. E kon si, korekto. E ta laga mi kòrda kantika te bini, ta nèt bon pa mi puntra, ta kiko ta e bilirubina? Paso bo ta tende kantante, e ta bisa ku e ta un ora lugá. Hm, a komprondé. Awor dòkter, kiko ta e síntomanan ku un hende ta risibí na momentu ora ku e tin sèkasèl? Ok, prome kesei mi ta kere nos mester defini ke hende tin sirko sèl. Ok. Pasobra dor ke sirko sèl ta un malesa heredá, e ta genétiko, bo ta bin ku e informashon den bo sistema, entonse ta un malesa ke hende ta nase kuné. Pero bo no por hañ'é despes. No, bo por haña krisis despues,

dentro di e malesa heredá. E malesa di Surkesveld ta un malesa este resesif ke men ke no ta fuerte mester tin tur dos pa e produsí e malesa. Esei tambe nos a bai mustra den e pantaya pa bosan komprendé mas o ménos kon e informashon genetiko ta bai, anto mester tin dos, un par. Enton imaginá bo nos ta pareha I ami tin un mitar sirkarsel i bo tin un mitar sirkarsel. Ora nos ta bai haña desendensia, e yiunan kada bia, kada bia ke bo tin un yiu, kada bia ke bo tin un yiu, bo tin sinkuenta porshen ke e yiu ta haña e malesa i otro sinkuenta porshen ke ta haña e rasgo pa heredá. Ke men, mi tin e karga genétika, pero ami no ta sufri e malesa. Oke, dus dòkter wanta. Pa nos por klara. Dus e ora ei bo ta haña bo ku e grupo ku bo ta hèrèd'é, ku bo ta sufri di dje, si mi por bisa asini, ku dòkter ta bai splika un bes ke e síntomanan ke eseinan di dje, anto bo ta haña bo ku e parti kaminda bo bo tin e rasgo di dje, pero bo no ta sufri di dje. Presis, presis. Oke, anto den e kaso si ambi tin e rasgo di dje, anto m'a traha yu. E sinkuenta por shento ku dòkter a menshoná, e ta mes un, e ta, e ta, e mes un rísiko? Si e dos partes, si mama ku tata, nan tin e rasgo Kisa no ta sufri di dje, pero no ta e rasgo di dje. Laga nos bisa pa bo comprende expresion genetico se hace bo semper ta hacié na partner. Entonces bo ta hacié, e rasgo di HB normal es AA. Ok. Pero e rasgo di di Cerkesel e ta SS. Kimen e malesa e ta SS. Pero pa bo tin e rasgo bo ta AS. Ok. Si ami tin AS I mi partner tin AS. Kada bia ke mi ta na estado mi tin sinkuenta porshen di e yu bin SS i sinkuenta porshen de bin AS. P'esei ta importante, despues nos ta bai papia un tiki pakiko ta importante pa no sa esaki na tempu. Deseo rei, dòkter, promé ku dòkter sigui deseo rei, promé ku bo kasa. Pa bo traha yu bo tin ku be waki tipi sanger bo kasá ta abe ti. Claro, especialmente aki. Bo tende? Entonces claro, mi por determiná fácil ora un hende tin SS, pasobra ta desaroyá e malesa. Pero ora un hende ta AS, E hende no ta desaroyá malesa den e kaso ekstremo, kaso raro ekstremo ke nan ta sometí pa hopi estres físiko komo ehersisio ekstremo, dehidratashon, kaentura severo. Bo ta mira sepsis, bo por mira un hende. Bo ta mira kiko? Sepsis.

pero es es si ta haya e sintomanan. Entonces claro, si mi ta mira un hende, es es mi ta mira un hende cu su bobo hel, que a crece tiki, que e ta barrigoncito, que kisas nan a tin cu kita e mel den e transcurso den su infancia, pero si mi ta mira un AS, ami por ta AS, abo por ta AS, nos ta normal, nos no ta sufri nada, pero ora un AS ta topa cu otro AS, tin risico pa haya e e e ser es el. Bo por rekonosé un hende ke tin es es mesora por su karakterístikanan, pasobra nan no ta krese hopi, den niño nan ta bira hopi malu, e wowonan ta hel, ta bira tin su karakterístika, pero un AS bo no por mir'é, bo no ta mira diferensia, ami por ta AS, abo por ta AS, i nos ta funshoná normal, nos bida ta normal, nos no tin anemia, nos ta funciona perfectamente normal. Entonces e hende aes, e hende ke ta carga cu e rasgo de cerca cell ta e hende ke principalmente mester haci e examinacion pa wak con ta su herencia, pa nan tambe asumi kico mi ke na futuro di mi. Mi no por bisa bo con e ley aki na Corsou ta, nan tin pais si ke si bo tin e e rasco bosan no por este tin yu o nan no por casa no ta primiti e casamento pa evita e presencia di malesa severo porque e lo ta sucede den cada embarazo con cada yu e lo ta comensa. Si bo tin tres yu, tres yu tin sirkesel, no, e kuarto yu no lo tin. Sí, e mesun, mesun historia por sosede. Pero bo por tin un bida normal ku sikkelsel? Si bo tin e malesa, no. Difisilmente bo tin un bida normal pasobra e risiko di enfermedat e ta hopi haltu. E krisis de dolor ta hopi haltu. Pasobra kada bia ke bo sangre a wòrdu desoksigená, Te men ke bo ta pèrdè e surestòf, entonse bo ta haña por lo ménos krísis de dolor. Por kila krísis de dolor e ta mane pasobra e adernan ta tapa ku e sélulanan. Awor bo por mira den pantaya kon e forma di e sélula de Serkoselle ta i kon eseinan ta obstruí e paso den e ader. Bo ta mira un normal kon e sangre ta kore i bo ta mira e otro ku Serkoselle kon e sangre no ta kore. Esei no ta bai sosede den e adernan grandi, prinsipalmente ta sosede den e adernan chikitu. Anto bo ta komensá mira ke e dedonan, e skarnenan, e pianan ta hasi dué, e mel tin ku traha hopi, pasobra awor tin hopi selular pa kolektá. Anto e tin ku kolektá hopi i tin bia e ta sosede ke e ta krese por ekseso di trabou. I ta sucede un cos cu ta yama secuestro di e mel, na unda e mel ta come tur locual ta haya. Pero doorke e mel tambe ta preocupa pa e colecta tur e celula cu ora malo, e no tin tempo pa defende bo immune system. Enton bo a stenta baha, anto bo tin risico di haya infecci tambe. Wow! Entonces e ta bira un bida bastante dificil pa e hende ke ta padece e malesa. Y tin trigger no ke por haci pa e crisis bin. Por ejemplo bo ta hopi stress o bo tin caentura. Djis bo ta haña ferko bo ta haña caentura. Ya crisis de dolor ta bin. Kemen un hende ku tin CKCL bo a bisa no por haña ferkout, no por haña grip pasobra esei ta sepió. E ta haci e crisis bin. E ta haña mas lihe pasobra su menesisten ta abou. Corda ke e melk ta un di e mas grandi di e organonan ke ta cuida bo e menesisten, e ta trahando den otro cos, e ta bezig cu otro proyecto. Entonces e cuido di bo inmunesisten no ta facil. Ok, awor e ta algo wak dokter splica cu bo por nance cu ne, ok, dus eigenlijk e ta algo genetico, pero bo por cura di dje? Bueno, actualmente, antes no, Y antes, mi ta bisa bo antes, pokito antes, no. Pero actualmente nan ta implementando terapia nobo cu stem cell y también. Cu? Stem cell, celula madre. Ok. Cu stem cell pa e trata e mucha pesey atrobe si bo sa e diagnóstico, si bo sa e risico. Atrobe mi no sa cual ta e regla na Corsou, pero si ami sa ke mi pareha cu ami nos tin AS i ke nos tin e risiko di nos haña un yu ku serka sèl SS, entonces e mucha ei nos ta preservá su e stemsèl pa nan por transplant'é pa e mes pa e sufri ménos e malesa. Nos, mi no por bisa bo shen por shen kurashon, pero si ta minimisá e krísis Si bo por tin un creacion nobo di celula ke nan ta bin den un forma bon. Ora dòkter a bisa transplantá e cel, dòkter ta referí por ehempel, no, splica nos e pai di transplantá e cel. Basta tempo pasá nos ta papiando de banco di e stem cells, ke nan ta toma e lombrishi i nan ta guard'é pasobra nan ta celula ke tin un potencial alto para curar

mas específica ke ta wordo traha p'e. Tambe e tin e terapianan de transplante de médula, ke se ta den un donador, bien sea ruman, tata, mama, tambe pa wak si ese por yuda pa e formacion de célula mehor, y la última terapia ke e ta mi ta espera funciona bon den futuro, ainda e terapia ta den e trabou, ta e terapia genética caminda nan ta bin toma. Esun ke ta malu den e den e adn, esun pida ke a sali malu kit'é i sustituí pa esun ke ta bon. Awor, e ma. Eso, pero ese sa tratamiento buskando kurashon. E tratamiento pa e krisis e ta mas amplio i diferente. Nos tin un bou korte komersial, pero promé ku i mei korte nos al djis un pregunta oto kòrtiku aki, pasobra despues mi ke bai na e estilo di bida, am, e E sekelcel e ta mará na un un kantidat di tempu ku bo biba kuné. E ta mará e krísis i e komplikashon ku bo ta haña. Des bo por bisa, por ehèmpel, un hende ku tin sekelcel, ban bisa, te na tantu aña Basa riba e studio ene por yega mirando cu e ta afecta bo crecemento, e ta afecta tur locual cu dokter a menciona aki. E studio a mustra esaki? Si, si, si a mustra esaki. En general nan nan no ta biba mucho tampoco por la crisi, por la infeccion, por tur e sorto di complicacion que nan ta bin rondodie, especialmente si nan tin cu comensa diagnostica. Si bo sa trempan bo por comensa trate pero e parte di e sistema inmune ta esun ke mas e complicacion ta esun ke mas ta daña pasobra bo ta haña daño di diferente organonan manera wowo, nir, curason, pia, perdida di e melk, bo por haña hopi complicacionnan peligroso pa e vida. Awor nos ta ban un corte comercial o nos bin for t'e corte comercial enjoy nos a papia over di estilo di bida pasobra si ta algo cu mi a nance cune e ta algo genetico anto mi ten cu deal cu tur e crisisnan cu doctor a menciona aki cu tur e dolornan ey. I bo tin ku hasi e tratamentunan, e religion ta importante pa e estilo di bida. Ki relashon estilo di bida tin ku prevenshon dje krisisnan ku dòkter a menshoná? Interesante, no? I promé ku nos bai den e breik, mi ke kòrda bo esaki, bo ke tin un peña simpel, bunita, bo tin ku bai Naturals of Curaçao, Naturals of Curaçao, dama, kabayero, ta sòru pa bo kabei ta den style, pa bo kabei ta Pon kuidá i no importá e edat, tantu mucha komo hende grandi, kualke modèl ku bo ke peña pa kualke okashon, pa kasamentu òf òf òf òf òf aktividatnan, mira ke Natural of Curaçao t'ei pa duna bo e servisio, anto nan tin produktonan Produktonan natural ku nan mes ta traha ku ta nutri bo kabei i e dun'é e fortalesa i e densidat ku e tin mester. Aki den pantaya bo por mira e orarionan ku nan ta bri traha bo sita. Paso lòs ku nan ta duna bo e peña nèchi, nan ta duna bo e kuido di kabei. Pues pa un kabei natural bon kuidá, Naturals of Curaçao I si bo ke hasi un dekor nechi pa un evento ku bo tin, bo tin un idea loko den bo kabes pero bo no sa kon kristalis'é, bo tin ku bai serka Master Craft Arts. Aki den Pattaya bo ta mira nan number di telefòn, bo ta mira nos dekòr di djis pa bo sa, nan a hasi nos dekòr posibel, pues kalke. Kreatividat ku bo tin den mente anto bo ke hasié realidat, Mastercraft Art ta hasié pa bo. Pues, komuniká na numero telefòn ku ta sali den pataya, traha bo sita ku nan, tin bo diálogo, anto bo idea lo bira realidat. Nos ta bai un korte komersal i nos ta bai un chis chis pa bo sa.

Por di ice cream rolls di bo sabor favorito te ke su mas autentico. Bin saboria nos bubble waffle of Rochas ice cream. Tambe nos por converti bo evento den un experiencia unico cu live ice cream rolls making of bo por organise cerca nos. Tuma contacto cu nos na seis ocho shete, dies cuarenta y shete. Zero below, taste happiness.

Un di e gran sekretonan di salú bo ta hiele den alimentashon saludabel. E alimentonan por prevení i kurá enfermedatnan, pero tambe nan por provoká nan. Deskubrí kon pa kambia pa un mihó estilo di bida ku e poder medisinal di kuminda. E buki di dòkter Jorge Pamplona Roger. Ta un manual di nutrishon di mas ku treshen página ku ta anilisá e distinto enfermedatnan i kua ta alimentunan rekomendabel pa prevení òf kura nan. Dòkter Pamplona a realisá un estudio sientífiko di alimentunan benefisioso pa e kurason, e ardunan, wowonan, igra, kutis, e aparato urinario i e órganonan prinsipal ku kurpa humano tin. E buki tin tabèlnan ku ta kompará i indiká kua t'e kumindanan ku nos mester oumentá òf baha pa kombati insomnio, depreshon, strès, doló di kabes i otro aflikshonnan ku ta debí na nos bida diawendia. Kada kuminda ta wòrdu presentá detayadamente cu su composicion di vitamina, proteina, mineralnan, incluyendo practicanan y recetanan cu ta facilita e preparacion y ta yuda nos na e miyo manera pa come nan y di acuerdo cu nos necesidadnan di curpa. E obra ta inclui un grafico cu e cantidadnan diario recomenda y cuate cumindanan cu ta preveni e diferente tipo di cancer y tambe enfermedadnan di circulacion, diabetis i gordura. E poder medisinal di kuminda tin un kontenido di enfermedat den e kumindanan ku ta fasilita e buskeda di e temanan ku mas bo ta interesá den dje. E salú di nos famia meresé un buki ku e karakterístikanan aki. Pa mas informashon tuma kontakto ku un di e representantenan di Servisio di Edukashon Hogar

Tata, ta yu dje bisiña. Con bai dushi? Bo mai, mi a yama pa wak si mai por splica mi con pa cushina lasaña. Ai mi dushi, cushina lasaña ta un cos facil. Mi ta wak un hende pa bai mangusá wak e productonan pa mi. E ora e mi mes ta kushina e. Ey pero. Layo, bo tin ke ku mai di ey? Tio, ban a sili ye pa nos mes kumpra e produktonan nan bo usa. Paso ganga kai aki. Lasaña, tio. Djama a mira kaba no ken ku mi ta bin regalá pita lasaña. Ah, ke men djis ta p'e kuke shi na final? Sí, sí, anto nos ta manda e forno.

Dama chica wou a caba di ricibi diferente surtido di shimis y blusa

X, i tambe bo ta haña pa e M i e F. Pues chika wou tin tur lokual ku abo tin mester pa bo lusi. Aki den pantaya nos ta ilustrá bo lokual ku nos ta lusi aki ku ta un di shimisnan ku nan tin aktual ku bo ta mira e shimis aki kolorido. An ta un shimis kómodo ku bo bai kualke okashon kuné kombiná huntu ku e sapatu maron. Pues esaki ta un di e. Shimisnan ku nan tento nan tin diferente otronan tambe, nan a risibí sombré, bòrspèl, dus asina hopi pa menshoná, bai i komprobá pa bo mes, aki den pantaya bo ta mira e orayonan ku nan ta abrí, tuma bon anotashon di esaki, pues bo mes sa pa bo keda wou unda bo tin ku bai chika wou. I klaru, pa un makiyahe bunita Manera nos ta bisa kada edishon di Nobo, bo tin ku bai seka fayola. Fayola ta duna bo e makiyahe manera bo ta deseá. Un tin kuenta di kambia kara? No, e hasi na bo beyesa. Pero, si bo ke kambia kara, tambe e ta hasi. Tur e ta hasi pa tur okashon. Pues, Tuma notashon di numero telefòn e sali den pantaya tra bo sita pa bo makiyahe luluis luluis. I nos ta ban kontinuá ku nos tema enkuanto di sickle cell. Promé ku e korte, nos no e promé parti, nos a papia amplio. Kiko ta seka sèl? Dikon e nòmber seka sèl? Kon e ta wòrdu furmá? Dus amplio dòkter Mejias a splika, anto ya a keda den mi mente, okey, si seka sèl bèrdat ta algu ku bo ta nanse kuné, ta algu genétiko e ta, bo tin ku biba kuné. Dus awor aki e studionan ta wòrdu hasí pa yega na kura. Dus eigenlijk Bo bo tin ku biba ku nan diri i nan e estilo di bida ta esensial. Pero dòkter promé ku nos ban ku e estilo di bida nos ta papia ora te durante di break kon famianan tin ku dil ku un persona ku tin sickle cell anto kiko ta e kosnan ku nan tin ku tene kuenta kuné na momentu ku nan tin un yu ku tin sickle cell òf un famia ku tin sickle cell. Claro, realmente si un, si bo tin un familia cu circocel, un yu cu circocel, ya bo tin un problema familiar, pasobra den bo famia tambe bo tin otro yunan que por transmiti pa generacion futura y kisas bo tin den bo famia otro primonan, tio, otro hende que tambe tin. E mas importante de e famia pa e yu ke ta bin ku Circle Cell e ta komprondé bon e naturalesa di e malesa. Si bo ta komprondé malesa bo sa ke mayor komplikashonnan bo tin mas risiko di bai sosega trempan tambe. E mas komplikashonnan e bida ta bira mas korta i de menos kalidat. Pasobra un di e kos mas mas Erg de e circus shell ta e dolor. Y niun hende tin calidad cuando tin dolor. Dolor y kico nan ta haya mas tanto? Dolor nan de su escarni nan, di su hueso nan caminda e oclusion di e sangre ta bay door. Caminda e ader ta tapa, ahi bo tin dolor. E ta experiencia dolor, dolor intenso. Entonces e ta dolor manera e hende ta bisa mi ta sinti nan ta taladra mi hueso, ese e dolor, e ta un dolor intenso. Familia mester ta prepara sicologicamente pa por deal cu e situacion, pa duna soporte a e mucha, en general son mucha, anto y pa por detecta na tempo cual ta e motivo o e risico pa mi bay core na hospital cu mi yu o kico mi mester haci pa e no Aktivá e krísis, bien sea e krísis di oklushon o e krísis di dolor, pasobra si ami sa ke ora mi yu ta haña kaintura e ta bai haña e krísis di dolor, mi mester protehá pa ora un hende den kas tin ferkou, tin malesa no bin serka dje. Anto no ta un yu ke por bai na fiesta, por bai na kaminda habrí, bo mester tin sierto protekshon pa evitá e malesa kora ke nos a papia ke su immune system e ta down pasobra e ta trahando e mèl den otro kos. Entonces tin risiko di infeksi, tin risiko di haña mas infeksi ke otro mucha, entonces tur e familia mester wòrdu. Educa pa cuida e yu pa evita mayor posiblemente e complicacion. Awor un hende cu ta pasando tanto dificultad asina nan ta bisa no tin sentido pa tin un yu of ya si bo sa cu e yu ta bay pasa tanto dolor asina pa bo haya un yu cu cerca cel dokter. Exacto, p'esey ta e parte di educacion, p'esey ta e prevencion. Kico si mi ta comprende malesa? Pasobra hopi hende ta bisa, Mi tin sicklecel, anto ta AS. Bo no tin sicklecel. Bo no ta sufriendo e malesa. Kisas bo tin dolor por artrosis, kisas bo tin dolor por por tipo di trabou, kisas bo tin dolor por otro cos, pero ni anemia bo tin. Pero si bo ta komprondé kual ta e enbergadura di e serkasel, bo mester pensa, Mi ta estima mi pareha, pero nos no por tin un yu así. Laga nos buska otro forma di nos haña yu. Hopi hende ta di akuerdo ku adokshon, hopi hende ta bisa, No, in vitro. Nos ta usa e webito di otro hende. Ok! Pero bo mester ta konsiente kiko ta bini. Realmente un hende ku serka su ta un hende ke ta bai sufri. I nase kuné. Kiemen bo tin un beibi ke ta sufri, bo tin un mucha ke ta sufri, bo tin un tineje ke ta sufri, kisas bo no tin un adulto ke ta sufri. Pasobra e ta retardá e pubertat, retardá e kresimentu, semper ta hel, nan tin ku kita su mel, nan tin ku pone vakuna pa evitá e neumonia. E ta èg un bateria pa e mucha tin un tiki kalidat di bida, pasobra emólisis, anemia, fatiga, kansá, pèrdè vision, pèrdè nir, E ta hopi cos, pasobra caminda e ader nan ta tapa, e maticanan que ta bin despues no ta haya su su nutricion. Entonces ese nan ta. Awor, ok, awor mane Doc ta bisa, den e caso e adulto of e persona cu tin sicklecel cu ta scuchando nos awor aki, cu ki rol estilo di bida por tin pa e tin mehor kalidat di bida apesar dje krisis. Oke, evitar tur e akshonnan ke ta duna bo e krisis. Por ehemplo, frio ekstremo. Danki Dios nos ta biba den un pais bendishoná i ese no ta un problema pa nos. E problema pa nos ta si bo no ta bebe sufisiente awa. Dehidratacion, perde agua e ta duna bo exceso di estres, virus, infecciones nan ke nan ta cos ke ta desencadena e crisis. Entonces bo mester trata di tin un vida mas tranquilo, mas saludable, come saludable, drumi na ora, e falta di soño tambe por desencadena e crisis. Entonces un vida balansa. I esei ta yuda pa bo no tin tantu krisi. Anto, komementu. Kumina tin un tin un ròl den e parti di ser kasal? Um, mira, n, direktamente no. Direktamente no, pero si nos ta komensá kome kos ke tambe ta bai hasi malu riba otro sistema, komo eksesos, p'esei mi ta bisa bida balansá. Pero si bo ta come exceso di sucu, bo ta crea tambe un estatus pro-inflamatorio ya bo tin. Si bo no ta come suficiente proteina o suficiente herro y bo tin anemia, entonces bo ta empeora e cuadro. Entonces bo ta bay empeora tur e sintomanan aki e crisis lo por duna bo. Entonces un bida balansa, un alimentacion balansa pa bo curpa tin suficiente espacio pa traha y reforsa su sistema, claro que ta yuda. Anto kon komunidat, pasobra ora bo ta tende esaki e hendenan aki ta parti di nos komunidat aki, kon komunidat komunidat sòri por yuda òf kon nos aki por kontribuí i por ta kompatriótiko ku hendenan ku ta e sèkersèl? Prome si bo ta malu no bai serka un hende ki ta malu mi no ta kansa di bisa esei pasobra tin bia nos ta toma e kos esepto den e covid ke por sierto awe ta kumple seis año ke nan a deklará e pandemia pero bon e tempo a pasa e tempo a pasa aliye no pero esepto na momento ei nos no ta mira e hende tin consideracion laga nos bisa pa mi bai ai no mi tin un tin ki grip pero no se mi a nota mi ta bien mi no a laba mi man mi ta bien mi bin di trabou mi ta bien nan ta hari den trabou pasobra nan ta hibe mucha pa nos conoce y mi ta mire asi y nan ta bisa doctor mi kier no gusta mucha mi gusta mucha e ta un cos ki a mi ta estima pero mi ta trahando cu hende malo hende ta tos ariba mi mi ta limpi herida mi ta hasi kico Mi ta hinka mi man kaminda otro hende no sa, anto mi no por bai mishi ku e yu, pasobra mi ta kontaminá. Entonces, laga nos bira un pokito mas konsiente na medida di kontaminashon pa nos evitá ke e hende ku sirkosèl haña un infekshon viral, bakteriana i despues ta haña un krísis ke ta bai trese tur e kadena di komplikashon. Entonces si nos ta bira ese ta pa tur cos, pa tur e hende que ta inmunosuprimi, e baby pekeñito ta inmunosuprimi, e hende grandi tambe ta perde parte de su immune system, entonces si e oma, opa, mi ta malu, mi ta estima bo, mi ta haci e video call pa boso, pasobra mi ta estima bo, mi ke mira bo, pero mi no ke hiba bo mi malesa, entonces eso si en general nos mester ta un pokito mas cuidadoso pa nos no transmiti e malesa kontahioso. Wow, mi a koki ta bai profundo Dòkter Mejias, danki pa kompartí, danki pa pa splika esaki asina amplio pasobra um. Edukashon ta poder. Sí, paso m'a keda práktikamente sin palabra aki paso ora ku bo a tende kon e hende ta sufri basá riba e krísis ku e ta risibí, anto práktikamente Bon por yud'é den su crisis, pero bo tin cu tene cuenta cun'é. Bo sa, e ta laga bo pensa hopi profundo con pa bo por maneha y ta consciente. Bo no sa cu bo por ta riba cay a baño di un hende cu tin sekacel. Awor a tapa o ta nister, bo no ta pone man na boca. Bo ta tosa, bo no ta pone man na boca. Bo ta yega brasa tur hende. Bo sa pa loko, gewoon yega brasa sin tene kuenta unda bo a sali kiko bo a kabi hasi, dus e ta bai hopi profundo dokter. Bo siempre mi ta bisa nan mi ta mira mas tanto hende grandi ki ta e sun fuerte den nos den nos kantor, anto siempre mi ta bisa oma ku opa ken ta estima bo ta kuida bo. Yes yes. Dokter si un hende ke komunika ku bo e ke haña informashonnan mas profundo, e tin sierto preguntanan ku nos no a hasi akinan, kon hende por komuniká ku dòkter? Nan por tuma kontakto riba nos kantor na Advent Damacor, ahi nos tin e grupo den internista, tanti Dios nos ta bira na un grupo, hopi bon, i ku mucho gusto nos por duna informashon, i kon e sekretarianan e siete tres siete sero seis diesun ekstenshon tres seis dos Tambe nan por haña e pa si nan ke un informacion riba email. Mi no ta primintí mi ta contesta mesora telefon pasobra mi tin un compromiso cu mi paciente cu mi horario di pashén y mi ta bastante respetuoso di e horario ey. Pero si, claro, nos por duna e informacion Kada bia ke ta posible pa nos. I si no, si nan ta aserka na Denise Kay bo ke tambe invita nos pa nos duna mas informashon, tambe nos ta open. Klaro. Si, si, no, si no tin duda ke mester souiso dòkter lo bini bèk pa otro tema nan, sigur, sigur. Ke number ta telefòn ta atrobe? Shete tres shete sero seis diesun. Shete tres shete sero seis Chison tuma anotashon di esaki pues Dòkter un miyon di danki pa ta ku nos kiko ta bo ultimo palabra pa nos oudiensia awe? Ah mi ta bai repetí lokual mi ta bisa mi pashent tur dia kin ta estima bo ta kuida bo kuida bo mes i asi bo tambe ta mustra ku bo tin estimashon pa e próhimo. Yes! Bas kuch'é! Esun ku ta stima bo Ta cuida bo. Nos ta caba cu e frase ki, Danki Dòkter pa ta hunto cu nos. Y si ta wor aki bo a wak e edicion aki, awor aki base n'e television, bo por wake bek riba nos website of riba nos canal di YouTube of Facebook. Corda share y subscribe, paso ora cu bo subscribe, bo por wak e edicion No, bo ta haña notificacion di e edicion na momento cu nos pone esaki riba nos canal. Anto di bo sa, bo no tin cu keda puntra, Ki dia mi por wak e bek? No, bo ta haña e notificacion automatico. Dus, corta subscribe, anto ora cu bo mira e edicion, no tene pa bo so comparti, share, pone riba status, mande via di WhatsApp, compartie den tur sistema pasobra manera aba worde bendiciona ora tambe lo wòrdu bendishoná. I nos ta finalisá ku nos vèrs. Bo ta haña esaki den Salmo shen i kuarenta i sinku, vèrsikulo diesocho, lesando for di e Vershon Beibel Santu, i e ta bisa, Señor ta serka di tur esnan ku ta sklama na dje, serka tur esnan ku ta sklama na dje Den bèrdat bo a skucha e kos aki, pues si bo tin un famia ku tin sekasèl, òf si pa un òf otro motibu abo tin sekasèl, bo mester sa ku apesar ku bo bida tin e parti doloroso, e tin un sentido di eksistensia sí. Si bo no tabata por a kargu'é, lo bo no ta den eksistensia. Pasobra Efeso kapítulo unu, vèrsikulo sinku ta bisa bo, bo a wòrdu predestiná pa ta den eksistensia. Pues, ora ku bo sklama na Dios, ora bo ta papia ku Dios, Dios lo duna bo e sabiduria. Kon prevení e krísisnan? Anto kon pa bo tin e goso den bida apesar di e difikultatnan ku bo ta pasa den? Yo si esaki ta den e kaso di sickle cell, pero kualke otro situashon ku bo ta frekuentando, bo mester sa ku den Kristu Hesus, pa medio di spiritu santu, bo por ta gososo den atversidat mientras tanto ku bo konfiansa i dependensia Ta riba dje, pasobra bo ta mucho stima pa ta bandoná i mucho bendishoná pa bo ta distrés. Mi ta laga bo ku e palabranan aka atras i nos ta topa den e siguiente edishon di bo programa Chispa bo sa.